א גוטן אוונט, מיטוואך ג' אייר, כ'וויל רעדן דא וועגן צוויי עניינים וואס מיר האבן שוין געטון אין דעם, פשוט אוועקלייגן די זאך ווי עס דארף צו זיין און קלאר מאכן א ענין. די ערשטע זאך אין אנטווערפן האבן מיר דאך גערעדט וועגן אנטווערפן, נו, בערגער דארטן האט אגעצויגן חסידישע וואס האט געלאפן אין די נאצישע פארטיי האט אגעצויגן פארוואס? גיט א קוק וויפיל שכל עס איז דא אין היינטיגע מענטשן ער האט גערעדט און מען האט אים געפרעגט די גוים האבן אים געפרעגט העסטו געבן א האנט א פרוי?

ריכטיג ס'איז נישט אויסגעהאלטן פאר אונז אונז צו פארשטייען דאס, זיי פארשטייען נישט, עס איז נישט אונזער פלאץ אין אזעלכע פלעצער, קלאר נישט, ניין, און ברוך השם אז ער האט באקומען דעם שכל און געצויגן איין צוריק, ער פארשטייט אז ער האט געטון א טעות, אבער אבער דעם טעות, ווי קומט מען צו אזא זאך, גיין בכלל מיט אזעלכע גוים, דאס פאסט פאר משה פרידמאן, וואס ער קען טאנצן אין אלע חתונות, ס'גייען היינט טאג א חדר און מארגן גיי מיט די גוים און און און זיך פירן מיט די גוים, ס'פאסט נישט פאר קיין בעלזא יונגערמאן, ניין אנטשולדיג איך איך וואונדער זיך אויף די בעלזא חסידים און די בעלזא הנהגה וואס זיי האבן אים נישט געשטעלט אויפן פלאץ און צום אנהייב צום געלט פארשטיין אז דאס איז נישט קיין פלאץ פאר קיין חרדישע אידן, א נוצרישע פארטיי און מיט גוים, וואס האט ער געמיינט? אז מיט דעם לאזן זיך פירן ווי א איד אין אזא פלאץ איז גוט אז די קונם שכל אין אזא וועג מילא. צווייטע ענין וואס איך וויל דא היינט רעדן, איך געדענק איך האב גערעדט וועגן דעם ענין פון די מלמדים פון נישט מלמדים פון די עלטערן וואס קענען נישט באצאלן קיין שכר לימוד און מען ווארפט זיי ארויס די קינדער, איך נאך די מעשה האב באקומען אסאך תגובות ווי מען רופט עס מענטשן האבן זיך צווישן זיי מנהלים. און איין מנהל האט גערעדט מיט מיר שארפע רעד, און איך וויל עס ארויפברענגען וואס ער האט מיר געזאגט, און איך וויל וועגן דעם רעדן, ער האט א פוינט, ער האט א ריכטיגן פוינט, און איך האב אים געזאגט אז דעם פוינט וועל איך ברענגען דא. ער האט מיר געפרעגט אזא פראגע, טאטעס וואס האבן געלט צו פארן אין אומאן, פארן געלט, האבן געלט צו פארן עטליכע, עטליכע מאל א יאר צו די רעבעס,

שקיעה, ווייל שכר הלימוד קומט פריער, פריער פאר אלעס, פאר פארן אין אומאן, און פאר פארן אין קעסטיר, און פאר פארן אין ניזשענסק, און פאר די אלע פלעצער, יא, אויב מען פארשטייט דאס נישט, אין דעם ענין זענען די מנהלים גערעכט, און איך גיב זיי פולע גערעכט, אבער אידאך איין זאך בלייבט שווער וואס איך די מנהלים האבן מיר אויף דעם נישט געקענט ענטפערן. שפיכות דמים פון די קינדער, ווער איז דאס מתיר? ווער איז מתיר? פארוואס דארף דער קינד ליידן אז זיין טאטע איז א משוגענער וואס וועט גיין נעמען און לייען געלט אויף צו פארן אויף אומאן, אויף צו פארן אויף קרעסטיר, אויף צו פארן אויף ליזשענסק, צו פארן צו זיינע רעבעס, צו פארן דארט אויף יעדע חתונה אויף יעדע שטות, צו דעם איז דא געלט, אויף דעם וועט ער וויסן אוואו צו לייען געלט, אבער ווען ס'קומט צו צו צו שכר לימוד ווייסט ער שוין נישט וואנעט צו נעמען געלט. רבותי! מען דארף טראכטן אויף די קינדער, די קינדער'ס בלוט איז נישט הפקר, און עס איז אונזער תפקיד דא צו מלחמה האלטן פאר זיי, זיי האבן נישט ווער זאל עס טון פאר זיי, זיי זענען קינדער, אונז דארף מען שרייען פאר זיי. ווידער, די מנהלים האבן א פוינט, די טאטעס וואס פארן אין די אלע פלעצער און אויף דעם פונקט געפינען זיי געלט, און קענען נישט באצאלן די שכר לימוד, זענען פושעים פשוטו כמשמעו. אבער מאידך די קינדער טאר מען נישט, די שפיכות דמים פון די קינדער איז נישטא אויף דעם קיין היתר, א גוטן אוונט.